Na kiumia gĩkĩ kũrĩ na gĩcigo kĩgũmĩirwo nĩ thĩna wa ngari kũrĩa Mũrang'a. Na arũme a gũkũ marenda gũthiĩ kũmĩhĩta. Kana atĩa inyuĩ? Eh, ihĩta ihĩta rĩu twacoka rĩ tondũ tũrĩ arũme ta thate haha koguo rĩ thikĩrĩria arũme arĩa me haha rĩ aya nĩ mekũhota mena guoya wee inyuĩ na inyuĩ atumia mũrona atĩa Athuri aya nĩ mekũhota kũhĩtana nayo? Matingĩhota no mena guoya wa ngare. Mena guoya kana makĩmĩtege ũtukũ? Ũtukũ, rĩu nĩ icenjetie citairũ, we, ona cio nĩ icenjetie citairũ. Rĩu itioka ũtukũ. Ĩni, nĩ iame ũtukũ nĩ irahĩtwo. Ĩ nĩ njũgĩ angĩkorwo nĩ ciramenya ũtukũ nĩ cirahĩtwo. Niĩ, niĩ kũraga rĩ, mbere ta gĩtara ũrangĩona hatarĩ kĩndũ. Nĩwona? Taarĩria harĩa woragĩire gĩtarara kĩu nĩguo twĩtĩkie. Harĩa haitũ rĩ twĩna baba rĩ gĩtarara gĩtarara rĩ kĩagera gĩa kũrũga igũrũ ngaringa mo rĩu ona kanyamũ ta kau mũrate mũkiuga rĩ nĩtiga nĩguo mwĩnako ingĩmũtongoria tũ tũthiĩ twĩtie marũa kanyamũ tũkaringe ikwa igĩrĩ tu kore mamakia andũ aya Ona niĩ atumia nĩ mamakia

ndarä ona therå ä yo na ndoä therå nä ndårona therå no ndio mwana rä ngä kua mwana therå nä ndirä rä ya mbembe nä iya maka rä u nä tå igue cia njohi na twambie na mahoya tũkwenda gũcokanĩrĩria rũrĩrĩ rũrũ ithuĩ tũrĩ atumia na nĩ tũkwenda maũndũ mothe magĩrĩre gũkũ mũkarara ona tũtũĩyothe ithuĩ nĩkĩo tũũkanĩte gũkũ nĩgetha rũrĩrĩ rũrũ rwitũ tũrũcokanĩrĩrie maũndũ mothe matuĩke ma kwagĩrĩra amen na arĩa angĩ andũ menda kũritirĩcwo maritirĩcwo njoi tũtikwenda reke mahoya macio makinye hau atumia marakarĩte nĩ athuri ao kũũrĩra njohi-inĩ nĩ mathirire nĩ njohi niĩ ta wakwararaga mũtaro ndirega gukamuona na riu ndina kiha tondu mutimia munini na ni ndateirwo uguo thirikari ingire nigetha muthuri wakwa acoke mucii athuri macoke micii nigetha tuheo ciana oho makarakario nĩ mũirĩtu ũmwe ũrĩhagia athuri ao rĩrĩa mamũhutia ahutio rwere rumwe akamarĩhia Kuhutia hata shilingi 50. Kuhutia lero roge ni 50. Kuhutia hau hange ni ngiri. Ogu kotimia cio mukwenda tuthie. Tumtwae. maũndũ mangĩ me magigi Aikaraga atarĩ. Eh, akahutio nĩ nyanake citũ na athuri aitũ matikĩũrĩire kũu matigũgĩthira. Ii, tũgũgĩthama mĩciĩ na nĩtwaikarire mĩciĩ. mwarenda biũ maithu atumia no igĩtũhinyagĩrĩria ona kũrĩmia no no wamenyota me haha nĩ meteteire gũka gũtũrora gũka ũrĩa tũnyuaga rĩ kũu nĩ gũtwaga ũrathondeka injohi twendete nĩ mĩrĩte mutionaga njohi nĩ njũru ago njohi nĩ njũru rĩ ndũna kana wa galilaya jesu agire gwaka iria nĩkĩ agĩaka njohi onire iria andũ matingĩrĩo kũu andũ maumire me podipondi kivi yao paraga chapu ndoĩ njiguaga

wa wanjikũ kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia